Il-kumpanija Air Malta, Sur President, kompliet għaddejja b'ritmu mgħaġġel ta' tkabbir fejn narawha timraħ f'aktar f'aktar rotot u opportunitajiet ġodda hekk li naqra naqra miexjin verament lejn il-viżjoni li din il-linja tal-ajru tant vitali għal pajjiżna ssir ukoll il-linja tal-ajru tal-Mediterran. Hija kkontribwixxiet bis-sħiħ lejn it-tkabbir li qed nesperjenzaw fit-turiżmu, permezz ta' rotot ġodda li introduċiet matul din is-sena. Dan ukoll riżultat ta' deċiżjonijiet importanti li ttieħdu dwar l-Air Malta fl-aħħar xhur, fosthom l-adozzjoni ta' businessman ġdid, il-konklużjoni ta' ftehim ta' ftehimiet kollettivi ta' sezzjonijiet differenti tal-ħaddiema u l-hiving off ta' servizzi ground handling biex il-kumpanija tkun tista' tiffoka iktar fuq il-core business tagħha. Din l-istrateġija wasslet biex setgħet tiġi introdotta prezzijiet aktar kompetittivi permezz ta' mudelli ġodda, aktar rotot ġodda, żieda fil-frekwenza tal-iktar rotot popolari u t-tkabbir tal-flotta b'ajruplan aktar b'ajruplani aktar moderni. Fl-aħħar sena, l-Air Malta rat żidiet double digit fin-numru ta' passiġġieri xahar għal xahar filwaqt li għall-ewwel darba l-kumpanija għalqet is-sena finanzjarja tagħha mingħajr ebda telf. Għaddejjin bi proċess biex nimmodernizzaw il-flotta tal-Air Malta, fil-mira tas-sena d-dieħla hija li nikkonsolidaw u nkomplu ntejbu l-operat tagħna. Ir-rotot il-ġodda waħedhom mistennija jsarrfu għal xejn inqas minn 250,000 turist addizzjonali lejn pajjiżna. Is-sena d-dieħla, il-prospetti għat-turiżmu jidhru wkoll ferm inkoraġġanti f'termini ta' żidiet wara li ġew konklużi negozjati ma' diversi kumpaniji tal-ajru barranin li se jkomplu jimmodernizzaw il-flotta tal-Air Malta u se jkompli jimmodernizzaw il-flotta tal-Air Malta. Fost il-prijoritajiet għas-sena d-dieħla ser naraw li nipprofittaw ruħna b'aktar konnettività bejn Malta u l-Ewropa tal-Lvant billi nsaħħu r-rappreżentanza tagħna u nkomplu nikkonċentraw l-isforz tagħna fi swieq aktar 'il bogħod minn xtutna. Sabiex nassiguraw ritorn xieraq għall-Gvern mit-turiżmu, liema ritorn jerġa' jiġi rinvestit fit-titjib tal-prodott, se nkunu qed nanalizzaw il-prestazzjoni tal-ekokontribuzzjoni ta' dawn l-aħħar snin u naraw flimkien mal-istakeholders kif nimmassimizzaw il-ġbir ta' din il-kontribuzzjoni. Il-programm ta' xogħlijiet u inizjattivi ta' tindif, tisbiħ u manutenzjoni u aċċessibilità f'diversi lokalitajiet u xtajtiet madwar Malta, kollha se jitkompla matul is-sena d-dieħla, fosthom il-promenades tal-Imsida u l-Gżira. Sabiex jiżdiedu ż-żoni tal-għawm ramlin, ser inkunu qegħdin nesploraw il-possibilità li nkomplu noħolqu bajjiet ġodda. Qed nistudjaw il-possibilità ta' tkabbir ta' bajjiet fin-Nofs ta' Nagħar ta' Malta li jinkludu l-Bajja ta' Rinella fil-Kalkara, l-Fajtata f'Marsaskala, il-Bajja ta' San Ġorġ f'Birżebbuġa fost oħrajn. Xogħlijiet oħra li huma ppjanati f'dawn il-bajjiet huma t-tindif regolari tagħhom, żieda fl-aċċessibilità, l-installazzjoni ta' showers u manutenzjoni ġenerali taż-żoni. Huwa ppjanat ukoll li jkompli jiġi estiż il-programm ta' mmaniġġjar ta' numru ta' bajjiet li jingħata impetus ġdid billi jittejbu l-faċilitajiet fuq il-kosta tagħna u billi jitwal iż-żmien li matulu jingħataw is-servizzi li jiġu pprovduti fil-bajjiet tagħna. Paċeville u l-inħawi tal-madwar jibqgħu pulmun ewlieni għall-industrija Maltija Però nafu tajjeb li ż-żona kollha għandha bżonn tiġi indirizzata bis-serjetà u b'mod ħolistiku. Fil-fatt, hekk kif tħabbar riċentement, ser inniedu programm ambizzjuż ta' tisbiħ ġewwa Paceville, f'Marsaxlokk. Ser inkomplu wkoll bil-proġett ta' riġenerazzjoni billi nvaraw xogħlijiet relatati mal-ġenerazzjoni taż-żona tal-magħluq u t-tisbiħ ta' Xatt is-Sajjieda. B'mod parallelu, f'Birżebbuġa ser jitlaq il-proċess biex jitwettaq proġett ħolistiku ta' riġenerazzjoni. Is-sena d-dieħla se nkunu għaddejjin bi programm estensiv ta' immodernizzar tal-faċilitajiet tal-istudjos u t-tankijiet fir-Rinella, filwaqt ser inkunu qed jiżdiedu l-inċentivi fiskali għal din l-industrija bil-għan li pajjiżna jsir iżjed kompetittiv biex jattira aktar produzzjonijiet internazzjonali. Fl-aħħar nett, L-avjazzjoni huwa settur ieħor li qed jikkontribwixxi għall-ħolqien ta' ġid u l-impjiegi f'Malta. Għal dan il-għan, matul is-sena d-dieħla ser tkun qed tiġi aġġornata l-politika tal-avjazzjoni. Din il-politika se tkun tinkludi wkoll masterplan għaż-żona tal-ajruport. Ser jibda x-xogħol ukoll fuq il-bini tal-Air Traffic Control Centre, ċentru li mistenni jisservi aħjar il-ħteġijiet kollha tas-settur u għal mill-inqas 50 sena 'l ġejjin.